a hnu bik a hmuh zongah a hmasa bik a lawmtu pa cu Dr. Sa si. Mm. Mah cucu Twister kan rak timi X khan in zoh nan hmuh lai mu. Eh, Dr. Sasa nunnak chung le Joshua Van chung in nunnak kei kai lakmi cu minung hi kan nun lio ah i dawt ding, i lawmh ding, i thangthat ding, mm. ka lawng si lo tuah sernak in ti ka si. Mm. Cucaah Joshua Van sin va kal i kan van lawmhmi hi a sunglawi tuk i cu kai vai tel ve ding ka ruah me hin a kan bawmtu le a kan dawtu le a kan tuahpiaktu kan sponsor pawl cungah siseh a a zaw sawh van cung hrim zong ah hin le dak thasa cung upatnak ka pek hna bawipa nih teinak kan hmuhnak hnga thlacamnak in zaw sawh van i bawm hna usih cun kan va tei le tei lo nakin teipi theih in Bawipa nih a than cangmi zong hi lomhnak bia chim ding a si ti khi ka ruah caah hin tu hi khua dei zok se van long zuan i kan long te ka duh cang tu cu state department kha meeting ka va nei i ka va ka

hmm. ama sa be stadium ba pe a no nei tu ni ka ken che me ama lo kha stadium pa me ka upa pakhani kha lift te kha aro um fe cho so vas ka mon che te o ke te au cho so vas kha vietnamese si mo alar ti chu si lo korap si chi mi si ate stadium pa me ma de ka the chu Cucu ka thinlungmi cu ah ma ka cu kei ca keimah caah cu sule ngaimi si ma ka tette ba tu ka si atu cu teinak a hmu hmu lo ti kha cu Bawipa Pathian kuma a um i a hmu ko lai ti ka zumh i Jesuh zongah kha chimi a simi Kawlram ah a rami a simi Asia tai te khulum ah um ba lomi Amah bantuk hi championship ah FC ah a va tuan khomi timi cu ka cu amah ka cu historic a si ca historic a si ca sawsawh si lo cucaah cu thaizo hi keimah nazi parut ah kal si lai hi atu hi thil zong hi zei ka thilum he mo excited tam tu i taja zei si zong ah ke lai mi na te la ka chi mi na te la ni he tla ta cham la ama he teina ti mi he pathian ne ape lai boipa ne ape lai mu lai i teina ti mi he boipa ram le pathian ram le nam ta si lai te ke zumi si cu so van si hrin mi he a zumtu pakhat a si ti ka hmu mi a si. Cucaah cu atu ka chim mi vizi vialte kha Joshua Vance nih voi khat USM USM a ti ah cu President Trump hi a thei ca lai ti ka zumh. Nizana ti ah cu President Trump nih hi UMC cu support ngai mi pakhat si ti ka kha mu. Cucaah cu Joshua Vance hi miracle miracle ba tu hi a um mi si. Cucaah cu ma vialte hi kei cu ka lawm ngai ngai. Bawipa tha mu bawipa tha timi hi atu cu let tuik ma tu really tuik ma tu voi khama keima cu voi khama UFC UFC ka ka ba la lu tu zo ka voi khama ka thil ma ara ko ara ba lu chu mu chu cha chu ma ba tu gin ka va mu khona

is a win Joseph Vance. The entire people is with Joseph Vance, right? Kati ni kasi. The entire Asian continent is with Joseph Vance kasi ko.
Okay, so se atha tuk. Thai zinga chu nan ma pumpak bak akal ding nan si cha khan. Bia kan cha tan ha lai. Kan ram he he bantukin atha lo mi he ase i he bantuk shranga hen Thazaang van lak i US department rianṭuantu pawl va ton len timi hi a fawi lomi thil a si. Kan voice zong van chuah van langhter hi a fawi lomi a si i thaizing cu nanmah upatmi kan pa le bak a kal ding nan si caah khan khika a hmun nan va phak tikah khan amah a pumpak zong kha va tong kho u law atu bantuk in chance kan neihmi vawleipi nih an zohmi dirhmun ah hin Joshua Van nih hin vawleipi nih theih dingin kan ram kong he pehpar in keimah nih cun ka chim lai lo nanmah nih zei bia dah a chim ah a ṭha bik lai timi kha homework kan pek hna i mah cucu Joshua van nih atu bantuk vawleipi nih theih dingin kan ram kongah chim dingin hin rak kan chimh piak te u law timi kha nan kal ding a si caah khan mu kha opportunity chance te kha kan tlolh lo ding ah hika hin kan van nawl duh hna